Быел Татар КВН лигасына 25 яшь тулды. Юбилей уңаеннан без барысында сезон схемасын, уен форматын һәм хәтта исемен дә үзгәрттек. Безнең максатыбыз Татар КВНнан уңышлы телевизион продукт ясау. Без Татарстан Республикасының һәр районында булып кайттык. Актаныштан алып Чүпрәлегә кадәр иң көчле шаяртучыларны эзләдек һәм аларны Казанга Әйдә шаярт яңа юмористик проектының зур фестиваленә алып килдек. Каршы алыгыз!

Әйдә, шаяр тапшыру башланып китә! Ура! Һәм инде бүген монда җиңүчеләр, яхшыларның яхшылары, иң, иң, иң текә көчле командалар каршы алабыз! Кунаклар, Башкортстаннан килгән Уфа шәһәре Әстәгәфирулла командасы! Дәвам итәбез. Мөслим районы, Мөслим Кырмыскасы командасы. Казан дәүләт аграр университеты Барыбер КВН командасы! Минзәлә шәһәре Алтын чәчәк командасы! Мамадыштан, Мамадыштан 8 март командасы килде. Каршы алабыз! Казан артыннан Арча шәһәреннән Алсу КВН командасы. Һәм инде тагын бер кунак Мәскәү шәһәреннән дусларыбыз Понаехали КВН командасы. Шаяртучылар бигрәк нык әзерләнделәр. Һәрбер команда икенче этапка чыгырга тели. Анда чыгыр өчен аларга биш елмая торган смайлик алырга кирәк. Ә, Смайликларның берсе генә моңсу булса, бетте китте вәссәлам, команда ишек алдына китә. Һәм инде аның алдагы язмышын зур фестивальнең өченче өлеше ахырында гына беләчәкбез. Ә кем аны Билгели, әлбәттә инде безнең жюри әгъзалары татар КВН лигасына нигез салучы. Безнең символыбыз Фәридә Якуповна! Бөтен дөнья татарлар арасында иң татарча татар Тәбрис Яруллин! Татар радиосы баш мөхәррире Айваз Садыров. Безнең татарча Иван Ургант.

Татарстан Республикасының Шаяннар һәм тапкырлар оешмасының җитәкчесе, КВН югары лигасының вице-чемпионы Ришат Гилматдинов. Командаларга нәрсә әйтергә телисез? Фәридә Якуповна, әйдәгез сездән башлыйбыз. Менә бер-ике сүз командаларга. Кадерле КВНщиклар! Мин сезне, әлбәттә, нык яратам. Сез, безнең халкыбызның киләчәге. Туган телегезне саклагыз, сезнең бу, иң зур максат. Мин сезнең белән горурланам һәм сезгә зур-зур уңышлар телим!

Командалар әзер, жюри әгъзалары әзер. Тамашачы, сез әзерме? Хәзер Айваз Садыров көчле, көчле иттереп э, күзләре ялт-йолт яна башлый, чөнки синең якташлар Арча шәһәре Алсу КВН командасы каршы алабыз! Без Арча районыннан Алсу командасы. Кәефләрегез ничек, чыгышка әзерме? Кәефләр әйбәт, без, әлбәттә, дулкынланабыз, әмма үзебезнең командабызга без 100 процент әзер. Ярый, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәт, әлбәттә, инде үзебезнең Арча районы администрациясенә һәм, әлбәттә, үзебез укыган Габдулла Тукай исемендәге педагогик колледжның директоры Лилия Надыровнага һәм үзебезнең укытучыларыбызга. Ярый, уңышлар кызлар, алга әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне!
Кызлар, әйдәгез борылабыз!
Ләйлә, син чабырылмыйсың? Тукта, мин әле бизәнеп бетмәгән бит. Ул сиңа барыбер булышмый. Синең егетеңне алып киткәндә булышты бит әле. Кызлар, тынычланыгыз, кияүгә бит ул мине чакырды. Сезнең каршыгызда Арча педагогик көллиятенең Алсу командасы. Ә безнең команданың спонсорлары, педучилищеның данлыклы выпускниклары!
Илназ Гарипов, Булат Байрамов! Айваз Садыров! Ленар Яшин!
Әйе, Ленар Яшин, без ялгышмадык! Ә менә педучилищаны укырга алып, бик нык ялгышты.
Ә хәзер команданың ни өчен Алсу икәнен аңлатып китәбез. Ләйлә, Гүзәл. Алисә. Минзилә.
Назлыгөл.
Ник син? Без бит синең. Горурлыгы, горурланып, команданың исемен Алсу дип билгеләдек.
Ярар, мин риза. Мин Назлыгөл, ә команданың исеме миңа багышлап Алсу. Кызлар ул погода барсына да риза. Әйе, мин хәтта Зөлфиякәй булырга да риза. Ә нигә Зөлфиякәй? Җәвит абый үзен иде кебек хис итсен өчен.
Без булачак музыка укытучылары һәм кемнәрчә дәүни, шуны алып чыктык. Болары аңлашыла инде. Ә синең коралны кайда ишетеп була соң? Ничек инде кайда, бар җирдә дә. Менә тыңла.
Ой, ашым җылынды бугай.
Ә син нигә буш кул белән килдең? Мин мондый коралларда уйнарга укымыйм. Нәрсәгә укыйсың, шуны алып чык. Ринат!
Мин, булачак башлангыч сыйныф укытучысы.
Ул бер әнәсе дә уйный беләме соң? Ничек кенә әле!
О-ба-ба-ба-ба-ба-ба!
Әнә уйный башлады. О-ба-ба-ба!
Әйдә, әйдә, О, әйдә!
импровизация Әйдә, әйдә, китте. Албат, әйдә, әйдә, әйдә! Булды, бар әниең янына. Аның әнисе син бит! Ә, точно!
Кит әле әниең яныннан! Минем башта түбәләй. Ой, онытканмын, мин бит уразада!
Ә соңыннан шуны әйтәсебез килә. Кайбер кешегә һөнәрне әни-әти сайлый, ә без укытучы булырга үзебез сайладык һәм ул безнең тормышта иң мөһим сайлау! Сезнең каршыгызда Алсу командасы иде.

Жюри әгъзалары! Сез әзерме? Әйдәгез, нинди йомгак ясыйбыз? Барысы да Кызларга смайлик куйдым, чөнки аларның төп чыгышлары Арчадан.
Туктагыз әле, кызлар, сез бигрәк хитрый икәнсез. Тегендә дә, монда да. Мин дә смайлы куйдым, чөнки минем күршеләр әйбәт кешеләр икән. Берсе булачак депутат, берсе Арчадан, Аллага шөкер. Фәридә апа, сез нишләп елмая торган смайлик куйдыгыз?
Якында ир кешеләр булгач, против не пойдешь.
Һәм инде Ришаттан да сорыйк инде, Ришат, синең смайлигың. Кызларга гашыйк булдым. Рәхмәт кызлар. Алкышлар кызларга зур рәхмәт! Озатабыз кызларны сәхнә артына. Каршы алабыз. Икенче команда Мөслим районыннан килде. Аның исеме Мөслим кырмыскасы. Ух, кәефләрегез ничек, чыгышка әзерме? Хәрвакытта да әзер. Шәп. Ярый, ярый.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Мизгел яшьләр үзәге директорына Мингазова Олеся апага бик зур рәхмәт. Олеся апа, бик зур рәхмәт. Мөслим Пикчерс, Акбуе Филмс һәм Кара карга Продакшн тәкъдим итә. Мөслимем, Мөслимем, син бәллүр бишегем. Ә сез Мөслим турында беләсезме? Ә Мөслим сезнең турыда барысын да белә. Фәридә Якуповна Леонид Якубовичның бертуган сеңлесе. Тәбрис Яруллин Наил Яруллинның бертуган абыйсы. Ә сез аңламадыгызмыни? Таныш булыгыз, Наил Яруллин!
Кыскасы, без Мөслим кырмыскасы һәм без башлыйбыз! Бөтен агачны да аударып йөри торган Бобрның

Миңа шундый салкын.
Киенеп йөр. А, карале миндә нәрсә бар.
Шундый тәмле алма. Мин туңам. Кочакла әле.

О, ниһаять, 95 яшь тулды, пенсиягә чыгамын! Әле тагын нинди пенсия, тагын биш елга арттырдылар! Әй, брат, нишлисең син? Үлдеммени? Юк, физзарядка ясыймын. Эшкә барасы бар. Дуслар, хәзер күз алдыгызга китерегез, бию фестивалендә булган хәл.

Командасы! Жюри әгъзалары, бу чыгышка нинди нәтиҗә куясыз? Елмаябыз, елмаябыз, елмаябыз! Котлыйбыз сезне! Рәхмәт бик зур! Мөслим районы!
Туктагыз инде, ашыкмагыз, ашыкмагыз. Набис, менә бу егетне тагы бер кат биетеп алыйк инде. Э, тавышны куйсалар, музыканы куйсалар, менә шушы егетнең биюенә барлык зал гашыйк булды. Мөмкин булса, әйдәгез әле. Әйдә, әйдә, монда уртага чык, монда уртага чык, әйдә. Ярый. Дай, Наил Яруллин, 3-4, киттек, let's go. Браво! Рәхмәт! Рәхмәт! Дәвам итәбез, дәвам итәбез. Ә хәзер сәхнәдә Казан, Казан дәүләт аграр университеты. Барыбер КВН командасы каршы алабыз. Ә, Кәефләрегез ничек? Чыгышка әзерме? Шәп, әлбәттә, әзер! Кыздырабыз хәзер сәхнәне. Афәрин, афәрин.
Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Без рәхмәтләребезне Коммент шоуга белдерәбез. Афәрин.
Ярый кызлар, уңышлар, алга. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне.
Димәк, дуслар, барыгызга да сәлам! Сезнең каршыгызда Казан дәүләт аграр университетының Барыбер ШТК командасы.
Алсу, бәлкем безнең универ турында берәнди факт әйтерсең? Фактмы?
Поехали! Иң яхшы университетлар рейтингында Аграр университетының позициясе, между прочим, үзгәрмәде. Әйе, әйе. Ничек 552 урында тордык, шулай ук торабыз. Стабильность!
Алсу, син безнең команда шундый башлы. Ага, 9 сыйныф тансын ЭКГ биреп чыктым бит. Йөрәк бу. Ә сез беләсезме, нинди вакыт җитте? Нинди мәзәкләр күрсәтергә киттек? Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә Кайвакыт урамда бәхәсләшкән кешеләрне күргәчтен, без уйлыйбыз, кысылырга микән, юкмы икән? Син туйдырдың мине, күпме була шулай яшәргә? Кысылырга микән, юкмы икән? Әйтергә микән, юкмы икән? Ну, әйтергәдер инде, ярар, әйтәм. Штаныгызны күтәрегез әле, бөтен җирегез күренә бит. Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә сөю. Гарәп иленең паркында булган хәл.
Берәр нинди тоелган әйбер кызыксындырмыймы? Ә нәрсә бар?
Бик тыелган, бик тыелган әйбер. Нәрсә?
Хатын-кыз фикере. Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә сөй. Кыз кеше табигатькә сокланып утыра.
Эх, шундый матур, саф һава. Эх, әле ярый, тәрәзә бар төрмәдә.
Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә сөй.
Кич белән урамда. О, кара, йолдызлар чыккан, димәк, иртәгә аяз була. Ә кичә?
Кичә Марат иде. Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә сөеклем калдырдың. Һәм инде ахырда менә нәрсә әйтәсебез килә, аграрныйда кызларга укырга бик тә кыен. Чөнки! Аграрныйда укыгач, безне дояркалар дип йөртәләр? Юк! Без урманчылар!
Безне җәй буе бакчада чүп утыйбыз дип уйлыйлар? Юк! Без диңгезләргә дә йөрибез! Ну, безнен анда да бакча бар. Безне бөтенебезне дә колхозниклар дип йөртәләр? Юк! Ну, әйе бит инде. Ну, инде әйе. Ләкин без аграрныйда укуыбыз белән горурланабыз, чөнки без генә Төркия һәм Азербайджан помидорлары арасында аермасын күрәбез. Әйе! Анда бит язылган. Безгә генә ул егетләр кинога баргач, попкорн урнына кукуруз чәкәнен алып киләләр, әйе!
Жюри әгъзалары, бу чыгышка нинди йомгак ясыйсыз? Барыбер КВН командасы Казан дәүләт аграр университеты! Бишесе дә елмая торган смайликлар! Котлыйбыз сезне!
Мөмкинме? Туктагыз, туктагыз, туктагыз. Кызлар, бер генә сорау, бер генә үтенеч. Зинхар өчен менә э, шул кадәр яхшы булды. Әле мин Тәбризтән э, сорап утырам, мин инде юморны аңлыйм, әмма ләкин монда КВНча, монда кыска юмор, әзрәк башны эшләтә торган. Шуңа күрә дә монысы өчен зур итеп рәхмәт, афәрин, алкышлар. Җаза биреп алыйк әле. Әйдәгез. Тиз әйтем.

Һаумыгыз, без Башкортстандан Өфө калаһынан Ыстафилла КВН командаһы. Яхшы, кәефләрегез ничек, чыгышка әзерме? Әй, әйбәт кәеф. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне безнең Башкортстандагы лигага, Лига Кубков дип атала. Шуның ой- оештыручыларына зу- зур рәхмәтебезне әйтеп китәбез. Марсельга бик зур сәлам. Фидан агай.
Ярый, егетләр, әйдәгез, уңышлар, уңышлар сезгә. Әйдәгез, алга, алга. Каршы алыгыз.
Һаумыгыз!

Менә хәзер башлыйбыз! Әйдәгез, иң башта үзебез менән таныштырып үтәйек. Матур күзләр, Матур чәчтәр! Искиткеч елмаю! Ярый, минем белән таныштык. Был Денис. Денисның артыннан бик күп кызлар йөгерә. Матур булганга түгел, кызлардан долгка акча ала ла кире бирмәй йөри. Был Арсен. Без Арсенды битбоксер дип йөртәбез. Матур битбоксер үткәнгә түгел, сөйләшкәндә авызыннан төкерек оча эшләгәнгә.
Егеттер, безнең берәй миниатюралар бармы? Бар. Моны кара.
Мин әбидән дә качтым, бабайдан да качтым, юктап торсаң, синнән дә качам! Трунь!
Син кем? Яшьлек. У хәрефен әйтә белмәгән бесәй. Мяу, мяу, мяш. Канәгатьләндермәгәнлектән берничә мин ул хәреф тә әйтә белмим.
Шул гынамы, егетләр? Юк, тагы ла бар. Әйдәгез Көт, көт, башлыйбыз.
көт әле.
Әйдәгез Көт, көт, башлы.
көт әле.
Менә хәзер башлыйбыз!
Роддом алдында булган хәл. Айгөл!
Әу! Таптыңмы? Таптым!
Кемгә охшаган?
Әй, син уны барыбер белмисең! One, two, three, come on! Гаиләлә булган хәл.
Әни-әни, безнең печәнлектә шәрә ир белән хатын йөгереп йөри. Әй, ярай, игътибар итмә. Кыргый кешеләрдер ул, э. Хатыны кыргыйдыр, әти домашний дә инде. А-а.
Үпкә менән Тәмәкенең асрашуы, үпкә, тәмәке.
Менә Татарстан белән Башкортстан бик нык охшаган. Менә Татарстанда хоккейны күп Акбарс, Башкортстанда Салават Юлаев. Татарстанда матур кызлар. Башкортостанда Салават Юлаев.
Эх, Татарстанга килүең килгәс, сезонга утергәрәен. Ярый, Максим Галкин әйтмешәй, Алла бирсә, барсы да булыр. Шулай итеп, сезнең алдыгызда Башкортстандан Ыстыгафирла КВН команда булды.

Уфа шәһәре жюри әгъзалары сезгә игътибар. Бу чыгышны ничек бәялисез? Так, киттек. Киттек. Елмая, елмая торган смайлик һәм биш елмая торган смайлик. Әстәгәфирулла командасы без сезне котлыйбыз. Һәм инде икенче этапка чакырабыз. Рәхмәт, егетләр. Сезгә рәхмәт. Каршы алабыз Алтын чәчәк командасы. Кәефләр ничек, чыгышка әзерме? Кәефләр шәп.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Безнең рәхмәтебезне белдерәсебез килә э, спорт һәм яшьлек бүлеге җитәкчесенә Фаяз Гумаровичка һәм Минзәлә медицина училищесының директорына Хиразия Люция Ахметовнага һәм тагын да гимназия директорына Гөлназ э,

Минзәлә медицина училищесыннан! Ну? Ну түгел, му!
Безнең училищеда шундый статистика, һәр өченче кеше акыллы! Ансы да миндер инде.
Ерактан караганда, өч сыер басып тора дип уйлаган ием. Якынрак килгәч, өч менә дигән тана басып тора.
Алия, бу кем? Ерактан караганда, табиб дип уйлаган идем. Якынрак килгәч, сарык икән.
Табиб түгел мин! Мин ветеринар! Ветеринар дигәннән, бер кызык мәзәк. Беренче татар чиркие Бззззззззззз булдырабыз!
Рауф! Син сөйлисең, ә миңа оят. Ә миңа капучино.
Ә миңа эспрессо. Ә мин, Зәлә, үзенең миниатюрларын башлап китә. Бетереп ташлыйбыз! Ике блондинка әңгәмәсе. Диана, син төнлә шулай тиз йоклап китәсең, ничек эшлисең син аны? Ну мин, короче, сарыклар чыслыйм. Наил, Фаил, Руслан, Ильяс. Татыкта! Рөстәм. Рөстәм бозау бит аның. Ә точно!
Ә чыгышыбызның ахырын хирург сүзләре белән тәмамлыйбыз.

Әйдәгез карап китик. Нинди смайликлар калды безнең. Ришат елмая. Җәүит абы елмая. Опа! Туктагыз. Берәр, берәр сүз. Э, Ришат, сиңа ошадымы Минзәлә командасы? Бик тә ошады, бик зур рәхмәт кызлар, егетләр, бик кызык булды. Ә, Бәлки бер сүз әйтеп китәсем килә, Ә, халык яратып сезне көлә башласа, пауза тотыгыз, яме? Барыгызга да шундый бер, э, ничек, напоминание, хата, әйе, ул хата сезнең өчен бик яхшы түгел, әмма сез

культура бүлеге җитәкчесе Спиридонов Степан Петровичка белдерәсебез килә һәм, әлбәттә, үзебезнең команда җитәкчесе Линар абыйга. Яхшы, әфәрен. Әйдәгез, уңышлар, алга! Кыздырыгыз сәхнәне! Мамадыш шәһәре каршы алыгыз! Сигезенче март КВН командасы!
Ә сез беләсезме, 8 мартны беренче булып Клара Ой, Цеп... шо җитте инде. Без бит 8 март кван командасы. Безгә бүләкләр бирсеннәр дә, без кайтып китәбез.
Кызлар, ничисез монда? Ничек безне калдырып чыгып киттегез? Сез бит безсез Мамадышны аска өстерисез! Таныш булыгыз, безнең команданы өскә күтәрүче якорь. Кстати, мин Рома.
Ә мин Ильназ.
Бәтәч Ильназ, син мондамыни? Әйе. Сәлам.
Сәлам.
Тә, кызлар, без монда ультиматум куярга килдек. Сөенч варны бетерергә. Ааа, безнең команданы что ли? Юк инде бәйрәмне. Менә без сезгә быел Сөенч марттан нәрсә бүләк иттек? Дөрес иреннәрегезне ясаттык. Ә сез безгә нәрсә? Носки! Носки!
Ә менә Теге елны без сезгә нәрсә бүләк иттек? Ну, айфон. Ну. Ә сез безгә нәрсә? Җон носки! Җон носки! Аларга да җон айфон бүләк итәсе калган. Ә менә
өченче елны без сезгә нәрсә бүләк иттек? Ну чәчәкләр. Ә сез безгә нәрсә? Чәчәкле трусик! Әй, Илназ, син трусигың кимәдең бит. Так, кызлар. Ә син каян беләсең?
Мөһим түгел. Так, кызлар, бетергә кирәк дим сигезенче мартны. Сез безгә бернинди җүнле бүләк биргәнегез юк. Шуңа күрә без киттек. Зинҗирләр, зинҗирләр, синдәй миндәй гөлләләр.

Уйлас, кызыл башы китте. Давай дальше.
Авылда апокалипсисны былай торып каршы алырлар и.
Туйдырды инде бу тирес.

Ну, күрше Хайруллиннарга повезло! То трактор кереп эшкәртә, то метеоритчы! Сезнең алдыгызда Мамадышның иң текәләре! Мин ишеттем, монда Мамадышлар бар! Сәлам юллыйм сиңа! Син кем? Сез нәрсә?
Мин Мамадышның иң текә КВНчигы. Мин иң тәҗрибәле. Сезнең нәрсә мине күргәнегез юкмы әллә? Ну вообще-то без черный белый телевизор карамыйбыз. Ну ярар, кызык кызык. Ладно, болай булгач мин сезгә булышам. КВНда җиңер өчен, беренче чиратта, КВН китабын укырга кирәк. Әгәр дә синең КВНда җиңәсең килә икән, башта бәрәңге утырт, өйлән. Ә гафу итегез, монысы әни язып җибәргән. О, менә төп кагыйдә. Әгәр дә сезнең җиңәсегез килсә, сезнең командагыз да якты йөзле, истә калырлык актер булырга тиеш. Андый сездә бармы? Ну, допустим, мин.
Менә хәзер ул сездә бар. Ладно, ярар, әйдәгез инде булыша. Безнең беренче миниатюра. Күз алдыгызга кидерегез, Салават Минихановка Евровидение шалтыраталар. Алло?
Ә дәвамы? Ә дәвамын өченче блокта карарсыз.
Без, сигезенче март КВН командасы, кирәк түгел безгә җиңү, безгә кирәк! Чәчәкләр!
Тортлар! Йөзекләр!
Һәм ике пар носки! Игътибарыгыз өчен рәхмәт, дуслар!
Бу чыгышка нинди нәтиҗә куясыз? Опа! Опа, опа! Ике моңсу смайл килеп чыкты безнең монда. Ярый, ярый. Айваз, әйдә, әйт. Ну, дөресен әйткәндә, командада Александр Паль уйнаса да, мамадышлардан күбрәк көткән идек без. Мин шәхсән күбрәк көткән идем. Шуңа күрә бераз гына йөрәкләр жу итеп торсынга, мин куерга булдым моңсу смайл. Рәхмәт, рәхмәт, Ришат, синең әйтер сүзең бармы? Мин, минемчә, егетләр белән кызларга бераз тартылырга кирәк. Рәхмәт, рәхмәт, дуслар, менә бу уен, бу уен! Дәвам итәбез, безнең инде соңгы команда. Бу өлешнең соңгы командасы э, Мәскәү шәһәреннән килгән егетләр, кызлар каршы алабыз. Понаехали командасы. Ничек кәефләр, кыздырабызмы бүген? Әлбәттә! Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтебезне белдерәбез безнең председатель РОО ТНК Фарисов Фарид Фарисовичка. Рәхмәт!

Сан! Менә бу майлы рюкзак китеп барган булыр иде. Сәлам, Казан!
Мәскәү Понаехали командасы. Димәк, танышып китик. Мин Рәфис, Ягъни атаказ. Мәскәүдә ике катлы йортым, бакчам. Рәфис, җитте инде, картлар йортын үзеңнең йортың дип санарга.
Монысы Мәскәү җүләре. Кто создал тебя такую? Монысы Казан җүләре. Мин җүләр.
Алар әле бүген генә таныштылар. Ә монысы Юлия.

Минем әнием кебек кодагый кирәк түгел, мөмкин болай бергә чәй эчеп утырырыз. Извините, а что такое кудаги?
Аңлашылды. Динар, бар, бу синеке.
Урыныңа бас, урод.
Так, сез җүләрләр, нәрсә булса әзерләдегезме? Әлбәттә!
Юк!
Киттек инде, ашарга Так, утырабыз. туктагыз әле, туктагыз, килегез монда. Монда бүген нәрсәдер күрсәтергә кирәк. Менә күренә инде, әйемегез, дуслар, Мәскәүдә икәнен. Һаман кирәк тә кирәк! Син үзең берәр нәрсә күрсәтәсеңме соң?
Ә? Ух-ху! Ух-ху! О, сиңа ничә яшь?

Так, җыелдык! Мәскәү, понаехали командасы! Башлыйбыз! Һәрберегезнең дә шундый кешене күргәнегез бардыр. Бер көнне менә балыкка барган идем, әйме, менә мондый сазан тоттым. Сәлам, егетләр!
Сәлам.
Һәм инде мин аңа әйтәм, күкере, күкере!
Хушыгыз, егетләр!
Кем иде бу? Кем иде бу?
Белмим. Бу теге бәләкәй чакта комбайннан егылып төшкән Исрафил малае инде. Сөбханалла.
Үскән, үскән.
Мәскәүләр булгач, безнең арада Илназ Гарипов та булырга тиеш. Илназ, чык әле. Чык. Хәерле көннәр.
Җегетләр, бик зур рәхмәт менә үзегезне яңа чакырып алган өчен. Хәм беләсезме, рәхмәт сезгә минем җырны отбивка куйган өчен. Ваче мәйбәт диме? Ага. Мәйбәт, рәхмәт. Ни, тукта, тукта. Илнас, ну, сөйләшкәнчәдер бит инде. Все, рахмәт, брат, давай, исән сау яңгыр, давай. Илназ Гарипов, дуслар. Нәрсә бирде ул? Нәрсә бирде ул? Ә, кара. Охо, аты казга да бирим әле. Эй, җитәр инде. Дәвам итәбез. Җәй сезоны башланды. Пляждагы булган хәлне карап китик.

Димәк, хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар! Бүген бездә татарча регби! Менә самовар куелды, хәзер егетләр чәй эчеп алады, башлыйбыз! Бас, кызым, Әпипә, син басмасаң, мин басам! Эй, аңгыралар, бу танцы ТНТ түгел, барыгыз әйдә, уйнагыз! Менә. Эй, менә мин, егетләр, пиццага заказ бирдем, әйдәгез, Менә инде башлагыз!
уен башланды, әй, егетләр, барысы да чаба, каядыр, о, чабалар шул, кара, ыштанны салдырды, Мәскәүдәге Сабантуйда Э, кебек! нәкъ тә шулай, дустым, нәкъ тә шулай! Дәвам итәбез, дуслар, икенче спортка күчәбез! Ул да булса, бои без правил. Менә инде безнең Кукмара егете Тони Макконахи әзерләнеп тора. Ә менә бу сул як почмакта Рузәл Губайдуллин, керәшен егете, күреп торасыз, әйе. Всё, сугыш башланды, киттек. Лаштырт берне сукты, вот әйбәт, давай, добивай, менә шулай, менә шулай, тагын сук, сук! Минем белән сугышасың! Мин синең белән сугышмыйм, мин сальто сикерәм! Йа-һоу! Карале, бу бит безнең лесхоздагы поши сыман. Тик монымын кебекме?
Менә нәкъ шул, әйе.
Карагыз спорт, карагыз татар телендә. Рәхмәт.
Хөрмәтле дуслар, һәм инде ахырдан нәрсә әйтәсе килә? Мәскәү. Казан.
Поездда. Татарстан.
Ни сөйлисез сез?

Елмая торган смайл. Барысы да елмая торган смайл куйдылар. Котлыйбыз Мәскәү командасын. Һәм инде бер-ике сүз, кемнең әйтер сүзе бар? Фәридә апа, әйдәгез сездән берәр матур сүз. Ошадымы сезгә Мәскәү шәһәре, Мәскәү командасы? Гашыйк булдым. Гашыйк булдыгызмы?